Il-ruħ li fuqhom waqa' t-Torri ta' Silwam waqgħetilhom, taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda. Waqqalilhom din il-parabbola. Wieħed kellu s-siġra tat-tin imħawla fl-għalqa, mar ifittex il-frott fiha u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa, Ara, ili tliet snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha. Mela aqlagħha, għax għalfejn se tibqa' tkiedd l-art? Iżda dak wieġbu, Inti ħalliha, Sinjur, għal din is-sena, sa ma nasqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott, jekk le aqlagħha. Dan l-Evanġelju li ħa naqraw il-Ħadd huwa maqsum fi tnejn. L-ewwel parti tikkonsisti f'kumment li Ġesù jagħmel fuq xi aħbarjiet ta' żmienu, it-tieni parti tikkonsisti fil-parabbola tas-siġra tat-tin. Il-Vanġil jgħidilna, Ġew xi ħut għand Ġesù u qalulu b'dawk il-Galilej li Pilatu kien ħalla demmhom ma' dak tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom, tas-sagrifiċċju tagħhom. Il-Galilej. Bit-terminu Galilej, Kif jikkummenta Ġużeppi Flavju, Ġużeppi Flavju għex kważi ma' Kristu, għax għex bejn is-sena 37 sas-sena 100. Kien storiku Ruman, Lhudi. Ekku, jgħidilna Ġużeppi Flavju li m'għandniex dan it-terminu naqduh sempliċement maż-żona ġeografika, ġifieri nies min-naħa ta' fuq, 'il fuq mis-Sammarija, fejn fil-fatt kien qatta' ħafna żmien Ġesù, imma pjuttost dan it-terminu Galilej għandna nifhmu bih grupp rivoluzzjonarju, grupp ta' briganti, qisu terroristiku kontra r-Rumani, differenti miż-Żeloti. Ekku, Issa, għandna l-ewwel fatt tal-Kronaka li kien għamel ħafna storbju fi żmienu, dan il-fatt, aktarx huwa l-fatt li jissemma wkoll fl-Atti tal-Appostli, Kapitlu ħamsa, meta Ġuda l-Galilew ma' ċertu wieħed Sadok il-Fariżew kienu kien mexxa rewwixta kontra r-Rumani. U dan għaliex Pilatu Sewwa bil-lejl kien poġġa xi xbijat ta' Ċesari f'Ġerusalemm, li ma setax, wieħed ma setax ipoġġi xbijat bħal dawn fil-belt ta' Ġerusalemm. Barra minn hekk Pilatu ried juża wkoll il-flus mogħtija għas-sagrifiċċji biex jibni akwadott. U Ġuda il-Galilew u sħabu, sewwa, dawru t-tribunal ta' Pilatu, imma spiċċaw ħażin għax Pilatu din l-azzjoni ħadha b' inkejja għall-Imperu Ruman u ma ħasabhiex ma ħasibhiex darbtejn biex qabad u qatel lil Ġuda u lil sħabu ħdejn l-artal tas-sagrifiċċju fit-tempju. Ekku, L-istraġi ta' Pilatu fuq il-Galilej fil-fatt saret waqt li l-qassisin kienu qed joffru xi ħrief fuq l-artal tas-sagrifiċċju u ġara li d-demm tal-vittmi ta' Ġuda l-Galilew u sħabu kienet tħallat mad-demm tas-sagrifiċċju u dan naturalment kien qajjem skandlu kbir. U Ġesù jgħidilna l-Vanġelu qabad u qalilhom, Taħsbu intom li dawn il-Galilej Kienu iżjed midinbin mill-Galilej l-oħra bi ssofrew dan kollu? Le, ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu bħalhom. Ġesù hawnhekk ma qalx li l-Galilej kienu nnoċenti jew ma kinux imidinbin, imma qal li ma kinux aktar midinbin minn sħabhom. U l-Vanġelu jkompli, Jew dawk it-tmintax il-ruħ, dan huwa t-tieni fatt, li fuqhom waqa' it-torri tas-Silwaħ, u qatilhom, taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda. Ekk, it-tieni ġrajja fl-aħbarijiet li Kristu kkummenta fuqha kienet traċedja, meta t-torri ta' Silwah waqa' u qatel tmintax irruħ. Issa għalkemm din il-ġrajja kienet magħrufa sew fi żmien Ġesù, imma għal xi raġuni jew oħra ma ġietx imsemmija f'dokumenti storiċi jew dawn id-dokumenti probabbli għax huma mitlufa, jiġifieri ma nafu xejn iktar minn hekk. Silwam kienet żona eżattament barra il-ħitan ta' Ġerusalemm fejn barra t-torri nafu fiżgur li kien hemm l-għadira ta' Silwa li hi fil-fatt ix-xena ta' wieħed mill-mirakli l-kbar li għamel Ġesù fl-Evanġelju skont San Ġwann Kapitlu 9. Issa l-mistoqsija hija din wara dawn iż-żewġ rakkonti, għaliex din il-mistoqsija, din il-kurżità, u għaliex Ġesù ikkummenta? U sabiex inwieġbu rridu nitkellmu mir-retribuzzjoni. Ir-retribuzzjoni x'inhi? Hija l-punizzjoni mogħtija lil xi ħadd bħala vendikazzjoni, jew biex nużaw kelma forsi iktar ħarxa, mogħtija bħala tpattija ta' għemil ħażin jew minħabba att kriminali. Dan l-Evanġelju żgur li jfakkarna f'din il-problema. Problema kbira eh, li kellhom iħabtu magħha l-awturi tal-kotba tal-erf il-grazzja u r-retribuzzjoni. Sa bil-bidunet, sa mill-bidunet, Iżrael kien jaċċetta li Alla jikkastiga l-ħżiena billi jibgħatilhom uġigħ fiżiku jew faqar jew anke mewt qabel ix-xjuħija, imma lit-tajbin iżommhom sħaħ sinjuri u mewt fix-xjuħija. Issa, għalkemm il-kotba tal-għerf ippruvaw jgħallmu lin-nies li l-misteru tat-tbatija huwa moħbi f'Alla u mhux għax il-bniedem jimmeritah jew le, xorta waħda Iżrael baqa' maħkum minn din l-idea antika ta' retribuzzjoni. U aħna wkoll, mhux l-ewwel darba, li inwaħħlu f'Alla għal xi azzjoni kerha jew sabiħa. Il-Vanġelu jkompli jgħid, Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda. Ġesù jieħodha kontra l-opinjoni ħażina li kellhom dwar Alla. Għax il-poplu, kif għedtilkom, kien baqa' jżomm li l-kawża ta' dawn iż-żewġ diżgrazzji kien Alla. E. Biex jagħmel ġustizzja, qisu vendikazzjoni, tpattija minn dawn il-vittmi. Imma Ġesù juri li Alla mhuwiex vendikattiv. Alla ma jfittixx il-mewt imma l-ħajja. U l-Vanġelu jgħidilna, imma jekk ma tindmux ilkoll tintilfu xorta waħda. Il-kelma l-iktar importanti hawnhekk, il-verb tindmux, metanoete bil-Grieg, li xi tfisser tindmux? Terġa' taħsibha. Trid tifhimha differenti. Jekk ma terġax taħsibha sew, ġifieri jekk ma tifhimhiex differenti, ħa tlaqqatha. Ħa tiġi kkundannat. Imma, naturalment, din l-indiema ma tridx biss tkun fuq livell mentali, imma trid tkun bidla fil-qalb, fir-ruħ. Sewwa, x'ridt ngħid, inbiddel ħajti mhux biss għax jaqbilli, eħ, jiġifieri naħseb li jekk inkompli sejjer hekk b'din l-irġiebha jien ħa nitfarrak. Le, mhux għalhekk, imma għax jien ħa nbiddel ħajti għax ninnamra ma' dak li huwa sewwa, ninnamra ma' Alla. Mela Ġesù jgħidiltha madwaru, li dawk il-vittmi li sfaw maqtula ma kinux aktar midinbin mill-oħrajn kollha li ma mietux. Il-ħajja u l-mewt jiddependu minn kemm aħna lesti li kontinwament intejbu ħajjitna. U għandna ħafna eżempji bħal dan fl-Iskrittura biżżejjed insemmu n-nies ta' Ninwe illi għamlu ndiema xierqa u salvaw. U l-istess fil-persuna ta' San Mattew, l-Appostlu. Imma jekk ma tindmux ilkoll tintilfu xorta waħda, mela Ġesù, bit-tweġiba tiegħu, ċaħad erba' fehmiet li xi nies kienu jżommu u xi wħud oħrajn minna għadhom iżommu. L-ewwel ħaġa, It-tbatija mhux vera hija proporzjonata mad-dnubiet li wieħed jagħmel. Tagħmel dnub żgħir, mela tbatija żgħira. Dnub kbir, mela tbatija kbira. Le, Ġesù din ċaħadha, hi t-tieni ħaġa. L-aċċidenti, l-accidents, mhumiex imnissla minn Alla, bħallikieku Alla ta' Ġesù Kristu huwa Alla vendikattiv jew jixtieq ipattijielek. It-tbatija qiegħda fin-natura tagħna. Jew iġibha l-bniedem stess bl-azzjonijiet tiegħu. Aħna x'nistgħu nagħmlu? Aħna nistgħu biss nitolbu lil Alla sabiex jieqaf magħna fit-tbatijiet. It-tielet, x'ċaħad iktar Kristu? L-azzjonijiet koroh ma jiġrux biss lin-nies ħżiena, imma jiġru wkoll lin-nies tajbin. U r-raba' ħaġa, m'għandniex id-dritt naħsbu ħażin f'Alla, anzi, li taħseb ħażin f'Alla huwa forma ta' ateiżmu, jiġifieri ma tkunx temmen f'Alla ta' Ġesù Kristu li bħal dak il-missier tal-parabbola tal-Iben il-Ħali dejjem jistenna lil ibnu b'idejh miftuħa u mhux jikkundannah u jpattijielu. Mela, meta madwarna tiġri xi ħaġa kerha, m'għandniex inwaħħlu f'Alla jew fil-persuni milquta. Ġesù jgħallimna biss sabiex nużaw dik il-ġrajja kerha għall-konverżjoni tagħna. Imbagħad it-tieni parti tal-Vanġelu, u qalilhom din il-parabbola, Wieħed kellu siġra tat-tin imħawla fil-għalqa. Fit-tieni parti tal-Evanġelju Ġesù jirrakkonta parabbola li nsibuha biss fil-Vanġelu skont San Luqa. Jista' jkun li forsi Luqa ħa l-idea ta' din il-parabbola tas-siġra tat-tin minn Marku eh, jew minn Mattew, imma Hekk hu, fejn jekk ħadha minn għandhom it-tnejn, imma fejn Marku u Mattew spiċċaw biex saħtu s-siġra, Luqa jifhimha mod ieħor. Mela, din hija parabbola u għalhekk irridu nifhmu s-sinjifikat tagħha. Il-parabbola tgħid hekk, wieħed kellu, dan il-wieħed min hu? Dan il-wieħed skont il-parabbola huwa Alla. Alla hu s-sid tas-siġra tat-tin u ħażin għalina jekk naħsbu li aħna s-sidien. Issa, xi tfisser Alla huwa s-sid tas-siġra tat-tin? Is-siġra tat-tin, eh, xi tfisser? Mela, f'nofs id-dwieli, f'nofs id-dwieli tal-Palestina kienu jiġu wkoll imħawla xi siġar oħra tal-frott, fosthom is-siġra tat-tin. Issa, fl-Antik Testment, Is-siġar l-aktar komuni li kienu jirrappreżentaw il-poplu t'Alla kienu l-aktar id-dielja u ż-żebbuġa. Imma s-siġra tat-tin fil-fatt kienet ukoll sinjal tal-poplu ta' Alla, bħalma nsibu, pereżempju, fil-profeta Ożeja. Ara x'jgħid Ożeja, Bħal tina bikrija fis-siġra tat-tin rajt lill-missirijietkom. U Ġerimija, Irrid kieku niġborhom, jgħid il-Mulej, imma ma baqax għeneb fid-dielja u anqas tin fit-tina, imqar il-weraq dbiel. Mela din il-parabbola titkellem minn siġra tat-tin li huwa l-poplu l-magħżul tagħna, t'Alla, il-Knisja, il-ġemgħa imsejħa. Mar ifittex il-frott fiha, jgħid il-Vanġelu, u ma sabx. Skont San Luqa, din is-sentenza hija l-ġudizzju ta' Alla fuq ir-realtà tal-poplu tiegħu f'relazzjoni miegħu. Mhux hekk? Ma sabx frott, jiġifieri s-siġra ma kinitx qed tirrispondi għal sidha, il-poplu ġifieri ma kienx qed iwieġeb għar-rieda ta' Alla. U għalhekk il-Vanġelu jgħidilna qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa, Dak li jaħdimlu l-għalqa huwa Ġesù Kristu, illi b'tant kura kien jieħu ħsieb l-għalqa. Tliet snin ara ilni niġi nfittex il-frott f'din it-tina u qatt ma sibtilha. It-tliet snin għal xiex qed jirreferu? It-tliet snin jirreferu għal tliet snin ta' missjoni, ġifieri predikazzjoni u mirakli li b'tant imħabba wettaq Ġesù Kristu mal-poplu tiegħu. Imma minkejja din il-kura kollha, il-frott qalb il-poplu ma nstabx. Issa ngħiduha kif inhi. Dan jidher ġudizzju pjuttost ikrah eh, fuq il-poplu li għal tliet snin ta' missjoni ma kienx hemm rispons għal Kristu. Aħna nafu li għalkemm il-maġġoranza fis-siegħa tal-prova telqu lil Kristu, imma, insomma, xorta waħda kien għad fadal nukleu kwalitattiv fil-poplu t'Alla rappreżentat minn Marija, San Ġwann u xi ftit dixxipli oħra. Imma din is-sentenza, insomma, tliet snin oħra ilni niġi nfittex il-frott f'din it-tina u qatt ma sibtilha, Għandna nifhmuha magħquda ma' ta' warajja, jiġifieri, il-frott tal-poplu ma kellux jiġi speċifikament mill-predikazzjoni u l-mirakli ta' Ġesù imma mill-aħħar fażi fil-ħajja ta' Sidna Ġesù Kristu. Il-Vanġelu jkompli jgħid, Mela aqlagħha, għax għalfejn se tibqa' tkit l-art? Is-Sid, jiġifieri Alla, ikompli jagħmel is-sitwazzjoni aktar traġika, bħal donnu irid jgħid, La ma tagħmilx frott, m'għandix tagħm biha. Sewwa? Jien ma rridhiex. Imma niftakru li hawnhekk Luqa, Luqa kien espert. sewwa fil-letteratura Griega, u allura jaf jirrakkonta kif joħroġ l-effett fil-kliem ta' Kristu. U l-Vanġelu jkompli jgħid, Iżda dak wieġeb u qallu, Inti ħallija, Sinjur, għal din is-sena, sa ma nasqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Il-qaddej veru, eh, tal-għalqa, li qabel għedtilkom jirrappreżenta lil Ġesù Kristu, juri paċenzja kbira billi ħa jagħmel dak kollu li hu possibbli biex isalva s-siġra. Jiġifieri, ħa jagħmel minn kollox biex lilna isalvana, għax kif għedtilkom is-siġra tirrappreżenta lilna. Id-dieħla, jgħid il-Vanġelu, għandha mnejn tagħmel il-frott, jekk le aqlagħha. Kristu ma jixtieqx li t-tliet snin ta' evanġelizzazzjoni tiegħu jisfaw fix-xejn, bħal dik is-siġra li wara tant kura ma tagħmilx frott. Imma ser jistenna sena oħra Fejn f'dik is-sena, Kristu ser jagħmel minn kollox sabiex dik is-siġra daqshekk maħbuba minn Alla tagħti l-frott mixtieq. U fil-fatt, Kristu jagħti ħajtu għall-bniedem. U minn dak is-sagrifiċċju divin, din is-siġra li Alla ħawwel sa minn żmien Abraham tinbidel f'siġra ġdida. il-poplu l-ġdid ta' Alla, il-Knisja li lkoll kemm aħna, aħna membri. U nispiċċa din il-lezzjo billi ngħid, ejjew mela nkunu konxji tad-djalogu li hemm bejna u bejn Alla, jiġifieri ngħixu b'indiema ta' vera fina. Dan hu djalogu li ma jistax jinqata'. Għax Alla tagħna huwa dejjem ħaj, huwa dejjem preżenti, anki jekk aħna xi kultant il-qalb tagħna torqod u titbiegħed minnu. Alla ma jistrieħ qatt, Alla ma jistrieħ qatt, iqarribna dejjem lejh, għax kif jgħid Sant Wistin, Alla ħalaqna għalih u qalbna ma tistrieħx jekk mhux fih. Issa nagħmlu fil-waqt li eh, inkomplu nimmeditaw u nikkontemplaw eh, dawn il-kelmiet tal-Vanġelu nagħmlu eh, l-adorazzjoni.